tena ha mɛtena me na so tia by this time hwɛ ɛkɔm deɛ de me ti sei na wode te mu awareɛ ase hmm. ah sister nti wobae deɛ wo mu a na abɛto yi ebi wɔ hɔ a sɛnke yɛ mmɔ bi ɛsɛ wobae ɛfita no kase yɛnya yɛ ne dii ɛkɔm kora de me meyɛ meyɛ bɛyɛ ma manya all sans no mefiri ha o hmm, dɛ pɛ bi fa wo yi o

Wobɛtena sɛ wɔbɛka akyerɛ wo. Ɔdɛ monka ma ɔdɛ ɛnɛ ɛnɛ wo nua bɛrima no sɛ ɛnɛ ɔkɔ kurom aba ɔkɔ akɔpɛ sika aba nti ɛno ɛno na m'ani da soɔ metwɛn sɛ Yaw Magic kɔ akɔpɛ sika ɛde aba ɛno na metwɛn na sɛ ɛnɛ wamfa bi amma a hmm adɔ ɛnɛ mo bɛte me ka sɛdeɛ mo mmienu mɛkeka mo ti abobɔ bɔ mu a na kyerɛ sɛ mo kora mo brɛ mo nyini nyɛ mehɛ no metwɛn no

Sika no ɛwɔ ase. Ɛɛ wo deɛ no. Bɔ nwonta no ho. Ae.
Obaa bie no menim sɛ nyɛ nnuru nso wosɛ aduru. Magye atom. Enti keep. No for wei sɛ ndi birthday. Oh eh. Ei wei. Ei.
Ɛɛ wei yɛbɛkum akokɔ ayɛ nkwan fufuo manka fufuo ɛposim piaw akate 50 na ekura no wo deɛ no.

Ɛyi n'afuom no. Mm, sɛ woawie deɛ bɔkɔɔ biem. Wo maame ketewa. Mepa m'asena. Mehunu hwee. Mehia sika. Yɛ adeɛ. Wo nua ketewa yi susu yɛapam ne school fees. Metu m'ani a kyɛ sɛ m'ani ntɔ obiara anim. Na me sɛ memmra me ba yi hɔ. Ɛda wo kunu deɛ ne nsɛm wɔ bi kakra. Agya, ɔbɛtumi aboa me na ma obi anaa ɔsoa me bi wɔ ho. na agya de aboaboa yɛn ho kakra. Mesrɛ wo a, mempɛ sɛ agya abɔntensofoɔ bɛte yɛ asɛm. So wɔ ho?
Ante, asɛm yi a wɔka yi, ante ɔsɛ mahome so. Ɛ sɛ, menhu deɛ menka mpo. Ante, agya, me kunu kakra ni hɔ. Ɔtwe a ɛma. Saa mo.
Kapre ba deɛ de tɔ nkura aduro nom koraa wɔ yɛ nya bi. Ai afei na aba ne saa anaa sɛ dadaada nyinaa. Hmm.
Dadaada ne nyinaa me ba yɛ nyinaa bi ni hɔ bi ni hɔ yɛtwe yɛn twe. Ah hmm. Ɛyɛ a mo maame ɛka wo nua ketewa ti kɔ so wɔ mmla wɔ mmla no so menim sɛ mu yɛ ɛno nti na gya meto m'ani a woa w'anim na m'ani to. Nam sɛ meba no mabɛbɔ amanneɛ na moapɛ kakra ama me. Eh, ɛneɛ woba woanante hunu woanante agu. Ei, abusua bɛɛ mu pɛɛ ne ɛdi asɛm ni. Kaprɛ ba, wokukuru me sɛ ehwe wa, bɛte kɔnkɔn, bibiaa ni me. Bibiaa ni me. Me kura me ti wɔ fiti anɔpɛ, me nidi yɛ. Ei, aduru saa.
Oh, me kura me, wokaa sɛ wobɛsra me ni, agya menim sɛ bi a.

na mempɛ bi mmerɛ wo na sɛdeɛ asi ayɛ yi deɛ asɛ ɛyɛ ama ma nim guaseɛ
sɛ mu yɛ hmm. na ɔdeɛ ɔma me kora de ayɛ si deɛ ɛmu yɛ hmm.
ɛsɛ deɛ wokunu si ne nsa abobɔ nataa so ɔhu neɛ wanya no ho ebi nni hɔ na krakye mu ɛte sɛ no hwɛ nataadeɛ amoamoa ɔde gyina hɔ Ɛwɔ sɛ yɛpɛ baabi fa o. Ah, kadisi no nyinaa bɛtwa mpɛsɛmpɛsɛ. Ɛwɔ sɛ yɛpɛ baabi fa o. Me deɛ ah. mekɔ na mene sista no. Ɛne ɛne ɔfa n'adwene ma me wɔ sɔle oti ama nfo. Ɛne pɛ baabi fa na mimi ni w'akyi. Na kɔ kyerɛ me. Ebi sɛ emu ɔdi o.
Awale a mm. wokɔ yɛ yɛ nim sɛ. Mm. Te sɛ nimonyamfoɔ wei a wawale no na ɔno so de ne nsa bɔ n'ataa so na mm. hwee bia. Da bi ɔbɛyɛ sei. Hwɛ sɛdeɛ ne ɔsi twa ne ho. ɔbɛyɛ sei saa hwee ma ɛwɔ sɛ sista woka asɛm a wɔntie abɔntensofoɔ na ɔne ɔmo di nkɔmmɔ me deɛ ɔmfa me nyɛ hwee sɛ wɔawo nim dada da bia wɔne me ntɔkwa ɛnɛ ɔna ayɛ ketewa pɛ baabi fa na yɛni wakyi ɛmu ɔden deɛ ɛyɛ deɛ fisɛ fie ni bi yɛnim sɛ bɛba panyin a wo so wakɔ awaleɛ